Izoar e-barzh al lodenn daou, monet on e Trozbrodell ha ni a grogain get un tem daou hag a zo un touristerezh hag ispasav. Dalc'homp get al labour hag ur sifr a zo deus re soñj get oc'hpenn ur virgul daou miliard a douristed etre Brodell pep blez. E ar redo touristel ar brasañ finvadeg tud a zo peuzbiskoazh dre ar bed. Setu perak e talv ar kresk ingal da vout founapoc'h-founapañ, muioc'h evit hanter-kant dregont a douristed etrebroadel er bed zo abaoe pemp blez. Krogomp da cheutañ da termenañ ar gêr tourist, petra da benn tourist, un den E vez kuit eus ar gêr evit abegañ ho personel pe micherel e-pad hor penn peder euriad ar nugent. Penaos displegain ar kresk ingal-se ? Ba deut cheutañ ne goust ket cheut ken cher ken mont da voyajain hag hor penn An dud a zo muioc'h en noez hag ivez priziañ an transport en nij ha priziañ en doare-hollek a ya war izelat. Met spasoù liesseurt muioc'h-mui a zo. Tri rannved degemer pennañ ez eus er bed. Deuet outañ ez eus Europa get ur boblañs pinvidik hag ivez akourset da vont da Virginie. Un eil rannved pennañ e Azia ar Reter gant broioù all ha Japon pe China, ur vro razkorain gant ur boblañs a ya muioc'h-mui da veajaén. Hag àr-lerc'h hon eus ivez Amerika an Norzh gant Amerikaned hag ivez Kanadianed a ya e pep lec'h er bed. Spasañ liesseurt ez eus muioc'h-mui met e c'hellomp derc'hel soñj e chom spasoù ivestronien bed un touristerezh evel Frañs da skouer, Teuton, Bro-Herbed. En Europa c'hornôg hon eus ivez Bro-Spagn a zegemer mignonnoù a douristed emañ plaset trede hag ivez Bro-Italia e pemp plas. E Bro-C'hall, Pariz a zegemer muioc'h evit ugent million a douristed pepleat, ur gêr mirdiv hag ez eus a bep seurt traoù evit mont da weladenniñ le Louvre. En Azia, da skouer, China zo ar pirvet bro erbet ar muiañ gweladennot, hag e Beijing e rell an dud mont da weladenniñ La Cité Interdite da skouer. E Amerika, Stadoù-Unanet-Amerika zo un eil pro ar muiañ dueladennet er bed, get a bep seurt traoù ivez de sellout e Las Vegas e New York, da skouer delwenn ar franchise. Un aodo tro-dro mor Krizdouarel hag ivez un aodo tro-dro meurvor Atlantel, da skouer evit ar Bro-C'hall, a zo takadav a zegemer milianaù a douristed bep blead. Timirom skouer Keriaokoronkain el hini Kan a zo e su Frañs war vord ar mor Kristvorel a gemer beud saveudiont a bep seurt aveaduriañ, deuet ur marina, A bep seurt traoù evit esaduiñ un douristed, tachennoù sport, tiergarr. Un eil-spazh touristel e hini Mor Karaibes e Amerika e-kreiz a zisach milionoù a douristed a-drugarez d'un hin drouvonel, traezhennoù bras hag ivez ur mor glas-tre.

Un douristed a ya war pep gevandir met ar perzh zo deus ar soñj ar beajoù etrebroadel a-benn ar fin e vez graet e diabarzh rannvod orin ar beajour pa sellomp mat un Europiz a chom deuzeuitañ en Europa hag àr-lerc'h reoù zo a ya e Stadoù-Unanet Amerika reoù zo e Rusia a-greñv zo e Azia ar Reter. Ar memes fenomen hon eus ivez evit Azia ar Reter. Un Aziz a chom deutshetan er Meurvor Habask hag reoù zo ivez a ya da Stadoù-Unanet Amerika. Reoù zo a ya ivez e diabarzh Meurvor Atlantell, Azia ar Su dreist-holl, hag ivez reoù zo a ya ivez en Europa. Amerikaned norzh a chom deutshetan e diabarzh o rannved orin, hag ivez mont a raent ivez en Antilhez. Hag ivez ul lodenn vras ivez a ya ivez da Europa. Hag ivez hon eus ivez reoù zo a ya ivez e Azia ar Reter. Arabat disoñjal ar re evit degemer muioc'h-mui a douristed atav e red ar stadoù hag un emregerañ postañ en argant, deuet eo di Gwelat Un dornframmoù, petra dalv un dornframm? Un dornframm zo ur staliadur ret evit kas obererezhioù zo da-benn da lorradiñ sevel aerborzhioù, letioù, treuzdouennoù. Eljust ez eus efed o dizingal roet ar c'hantvet o degemer. Treuzfurmet eo tamm-ha-tamm un tiriad-ao, un ekonomier hag ar gevredigezh ha krogomp da deuañ d'un efedaoù negativel. Gellout a ra bout chañchet penn-da-benn dremm ar vro pa vez savet takadoù letioù, ma faotr otelioù pe un dra all pa vez lakaet aveadurioù didiamantoù e-kreiz parkeier glas da skouer. Get un touristerezh, un takadav hag ar revredigezhioù a zo muioc'h-mui treuzfurmet. Ni 'rell A-wechoù, gwelout kudenn aotrouz hag ivez saotradur un endro hag, siwazh, herrel boud laketenn arvar ha bioù liesseurt. Bet ivez kresk un touristed a c'hell kas berr etre tud deus ar vro hag un douristed. A-wechoù e vez kresket priz ar feurmañ, e vez lakaet anezhe da chañch kenwerzh ha bet ren muioc'h traoù evit un douristed, des traoù eñvor da skouer. Setu a lak anezhe ar poblañsoù-se da vout breskoc'h. Tirioso el Venezia veneziegelek, shuer da vout deuet en ur gêr mirdi o deus bevennet an douristed. Tua pozitivel ez eus ivez evit ar broioù degemer. Dezhe da vout un touristerezh ur ret evit ar broioù degemer. Seder mat, un touristerezh n'eus digaset mil daou gant hanter-kant miliard a zolariou e daou vil pemzek, padal e mil nav c'hant hanter-kant e oe daou viliard a zolariou. A-drugarez d'un touristerezh e labour dek dregont eus poblañs oberiant ar bed. Muioc'h-mui e vez klasket doujañ doc'h an endro hag ivez doc'h doareoù bevañ an dud hag ar vro. Setu ar perzh a zo Dollar evit achueiñ an tem-mañ.